muchanero yakanzi mafaro huchi ndo patinenge tiripo zvakare live ipapo inyatso kufamba nemadzidzi vana zimbabwe mose kangaroo subscribe pakumafaro huchi youtube channel ndopatinofamba nemhanzi dzevana vezimbabwe ipapo mufunge zvenyu mainterviews bafu nemarara yes yes yes yes ende vaimbi munoda kuti muzive kuti kune vaimbi vatsva vari kusumuka vakawanda yes chavaunza pachirongwa zvichienderana nekukwanisa kuvabata kwatinenge tavaita apa ah, rezvino dhairi rakazara akatozara kusvika 2021

Impact Radio makadai kumure Zimbabwe DZ Studios eh, chirongwa kuchi pasina nyuchi achiita kurikita kuzvambura mhanzi dzevana Zimbabwe yes we support Zim artists mafaro chete promotions musakanga kusubscribe pa mafaro huchi wasubscribe ka ubva washare malinks acho ese ipapa ubva washare zviende kumberi mberi

mazvita mazvita mukoma bhana kambo kanonzi ngazvitumbuke kubva paobama pana kuchena nakiso express hanzi inonaka ine shuga

kupinda kwati kuita paubhama yakanzi africa ine muridzi dhisungura mesaya yes mukoma tatenda pinjis and the holy superstars paubhama ichoicho yakanzi africa ine muridzi yes eh, kambo kanonzi dikinya airi pamuchato wangu inini uchatambwa nechembere dzinotamba

studios enda mafaro acho paradio mafaro chete promotions we promote simatizi eh, manje manje vari kuuya live titi mhonzo kuti zvakamira seiko eh, neafrica ine muridzi tiri kuvaunza mukoma tatenda pinjis eh, mafaro acho paradio

Visungura Messiah mukoma tatenda BGs in the Holy Superstars ipapo micheche inonzi Africa nemuridzi ikamba kanonzi Tikinya ah, chirongwa kuchi pasina chimwe kuchipona mavharo wemavharo chete promotions pasimnet radio www.simnet radio.com ah. unokwanisa kundibata zvakare pamavharo huchi payoutube live ipapo une karequest kaunoda kanda vaya payoutube musangana nekusubscribe pamafaro huchi zvakare kana zvasvika uno kwamuri ka mobva masheya mobva makandira kanda kanda kanda kanda zviende kumberi mberi yes signature yako yes subscribe and like eh, the channel

Shota zvine mazera zvoto zvine mazera izvi hanzi suro ndowedenera pinjisi ndokupembera eh, iwe kaiwe eh, mune kadendera mukati kacho mune kaflavor kemimosa hanzi unonzi mimosa music yes ndichange ndiri kuwabata ndoa wanika wakambonditira wakazviti hanzi ndinonzi dj shuga kana kusungura pasta makadiko mumese mese eh, mukwasha wambuya murume wese wakarora unomukwasha saka mukwasha wambuya wakadiko zvako

eh, kufamba nevanhu zimbabwe chete chirongwa chineti hachibude muzimbabwe hatibude eh, kuti kabuda dzinozorohwa naniko ndozvedi izvi kusungura ndokubasa awo pamwe rakatakura 6 tracks ah, pakaitwa zvinorohwa Timu rangu, timu rangu, timu rangu riri seko, timu rangu. Hey. Hey, kana uchida kubata muchamara unokwanisa kumubata pa 0786178392 yes tine huchi pasina nyuchi whatsapp group ipapo panenge pachingotaurwa zvemhanzi chete yes Hey, kandira whatsapp mushamarari wako ndokwanisa kukuita pagrupu racho iroro auye zvegroup remalegends yesungura tiripo zvakare big up makube kasoft sungura kasina chimbaranzi waya hanzi ka soft sungura kasina chibaransi imwe shasha imwe sasha imwe shasha yamuchange muri kunzwa masondo ari kuteera iwayaya mukoma david atichipohine Prochins Express. Hanzi action action action action action kana waita action kazvoda kuonekwa nekuita. Ndatora title track yacho. Anditone ngoma hati David Chipoye.

bata vese ndokuchingamidzei pachirongwa kuchi pasina nyuchi namavharo pazimnet radio unokwanisa kuti bata pa www zimnet radio com ei kana kuti kufamba nemushamararo kwa live pa youtube youtube live mafaro huchi ndo chanel yacho obva klika obva like obva share ukandira vamwe link yacho ngatiendese vaimbi vezimbabwe kumberi ita vanzwa varuridza live katosvika tosapota vaimbi vedu mafaro chete promotions ina mafaro tisi studio southeast of england hauzomboda mukwasha wambuya uriko here uwo tiri kuda kuvadzosa tiri kuda kuvadzosa live pamhepo timbonzwa kuti zvakamira sei

nekuti unonetswa wanzwa unenge wanzwa sokuromuya every day hapana kuchinja ah. the blue jeans master the blue jeans express eh, vagovana imi from the blue jeans studios eh. angoma ah, hati david chipoika yeah ah, makaipa makaipa ah, ndiri kukudai ndiri kukudai mondibata panhamba yangu inoti 0786178392 0786178392 mondibata ipapo yes yes yes toda kudzosai live vachirongwa ka yes timozvo zvakamira sei vashandi vakauya vachida kuwedzerwa mari yava zvavanogoda kaekishedu amai vakauya vachida kurukiswa

Station Zimit Radio, bringing you nothing but the best. ameno zvenyu vasinganzwe vanotoka paridzirwa vachinje